Et voilà, drëtte Part bei Super Bauman A, ech begréiss dech zréck. Jo, de Summer ass eriwwer, et geet viru mat Bomberman a schlofen ass dat net gesond. Hätt deen do och gepennt, da wär näischt geschitt. A mir hunn haut de bloe Bomberman och dann. Well mer eng Ronn mat deem haut wäerte spillen an dee wäert ganz, ganz wichteg sinn am ganze Modus. Ech entschëllege mech op dëser Plaz fir vill Grënn. Éischens. Fir déi schlecht Mikroqualitéit, dass eben mäin Bluetooth ass net grad gutt, deen huet Stéierungen dran, mäin Headset. An elo ab e Freideg kënnt dann e klengt Stéckchen, wou ech dann eben domadder kann erëm besser Qualitéit iech garantéieren. Mee ech hat versprach, dat dat pro Mount eng Kéier erauskënnt. Mir sinn den 31 August erëm, Enn des Mounts. Mir si gutt preparéiert, déi Youtuber, mir mussen awer eng Kéier elo erëm. Hei bäimaachen an domadder iech d'Spill och erëm eng Kéier weisen. Et gëtt et jo och nach. Leschte Mount hat ech komplett Paus gemaach. Dëse Mount kucken ech dann awer eng Kéier et iech ze bréngen. An ech verspriechen iech op dëser Plaz, ech wäert d'Spill elo éischter duerchwaschen, dat ech et ofgeschloss hunn, well ech denken, Dat meescht wäert der och scho wësse wéi dat ganz ausgeet. So, da gucke mal dat hei. Also se merkt ähm, Déi Sprungfelder sinn nei. Dofir mir gesinn alt vill nei Saachen, dat der Weltchen. An jo, wann ee mat der Technik net eens gëtt, da soll een d'Fanger dovun ewechloossen an wäert elo gesinn zum Schluss hei vun dësem Let's Play, dat mer do e richtege Schlof, eng Schlofmutz hunn, déi awer vill drop huet. Mee ech spoileren net ze vill, sidd einfach gespaant, wéi et virugeet. Also mir elo schonn éischt Levelen gepackt, Dir wësst jo nach, wéi de System vu Bomberman ass, 8 Levelen an da kënnt de Boss an voilà, mir hunn hei soss näischt gesammelt. An ëmmer da giff ech soen, mir giffen direkt virufuere mat 3 Stréch. Sweet. Kann een e bëssen diskutéieren. Dee Projet hei, en ass och net beléift. An do stellen ech mer d'Fro, wisou ass e Bonbon net beléift? Mee hei emol als éischt en neie Feature, nämlech, Du muss elo d'Awunner mathuelen an d'Zil an domadder gëtt d'Zil opgemaach. An ech muss eben elo geschéckt hei funktionéieren an dee sech och maachen wéi ech et gär hätt. An ech ginn iech einfach en Tipp, et ass logesch, fir d'éischt sech de Wee fräi bauen, fräi schaffen an dann domadder an d'Zil renne géif ech emol soen. Dat ass logeschen Opbau an dat anert huet kee Wäert, well dir gesitt jo elo, ech muss iwwerall Bommen hei setzen, dat heescht och d'Géigneren en plus emol fäerdeg maachen, well soss huet dat kee Sënn. Voilà, mir kucken alt emol hei, wou hie higeet. Hie geet dohinner, dat ass gutt. Déi Diskussioun, déi ech wollt ufänken, wisou Bomberman just esou eng Nische ass vun der Gaming-Zeen, wisou huet Bomberman et net méi wäit gepackt par rapport zu engem Sonic oder zu engem Mario? Dat ass eng gutt Fro. Ech ka se och net éierlech gesot richteg beäntwerten. Ass d'Bommen awer eppes ze Aggressives? Ass et net esou cute, Kawaii, wéi d'Leit dat ëmmer gehofft hunn? Mee wann der awer hien hei kuckt, ech mengen, méi cute geet awer net, oder mengt der? Ech si gespaant. Also ech hat och iech gefrot, schreift mer och vu Bomberman sou är Zeenen, vu der et vill gespillt, der et net vill gespillt, sou, sou, merci, klenge Shortcut hei geholl. Do krut ech och net vill Input zréck. Dass einfach fir vill Leit, ah shit, fir vill Leit och e Bestanddeel awer vun der Kandheet iech si bësse méi och net elo dat een dat als éischt giff erwähnen wann een un Gaming misst denken. Bësse schued, mee wéi gesot dësen Let's Play ass eben eng Kéier fir de Bomberman och ze widmen. Mee wann der mech awer frot, spills de nach viru vill Bomberman? Wahrscheinlech net an et ass och den 8 Player Modus bei Computerspiller oder sou. och net vill beléift. Also een äh, aus der Retro-Zäit, Pac-Man ass sogar och nach méi beléift, wa mer éierlech sinn. Na. Tetris souwisou och, och wann dat elo kee Charakter ass, mee dat ass wierklech schwiereg. Also, Dir gesitt elo hei, ech hunn dat Ganzt fräi gemaach an ech lafe lo mat deem hei an d'Zil. An dann ass et eeben esou, dat d'Zil opgeet an domat hätte mer dräi Stréch zwee gepackt. Mir sinn zwar eng Kéier gestuerf, mee probéieren eist Bescht, fir et awer erëm bei Top-Qualitéit Iech ze weisen. Voilà, 3, 3 ass och en bësse méi ze schaffen. Mir hunn 3, 13 Géigner an hei ze zerstéieren. Als éischten Announcement, dat ech elo wäert alles virproduzéieren, dat et och dann awer ëmmer sécher kënnt. An deemno wéi wien eng Loscht an eng Laun ass, kann et gutt sinn, dat elo nach am September, Oktober alles mam Mee erauskënnt, dat de Projet awer säin Enn fënnt, wëll ech wäert e bëssen Hatt huet gewësse Saache méi lues maachen. Ech hunn nach Splatoon Story Modus ze finishen. Odyssey kënnt eraus, Maze Runner Odyssey ass e Spill, dat wäert ech hir Mësst spillen an och net Let's Playen, grad wéi Breath of the Wild, well vun der Kapazitéit hir packen ech dat einfach net mam Uploaden. Woubäi ech muss awer wierklech zouginn, zënter ech den neien Internet hunn, en ass net grad de beschten, Dir wësst et, mee d'Videoe kommen awer méi schnell par rapport zu 6 Stonne, mat elo just nach Zwou, dräi Stonnen heiansdo, wann et just 10 Minutte Video sinn, oder si se och an enger Stonn souguer erëm drop. Also et ass fir mech eppes Neies an ech denken awer vun der Qualitéit hier, et huet sech e bësse verbessert. Views, muss ech och zouginn, holy shit, wee kuckt all meng Views? An dat Schlëmmst ass, ech weess ganz genau, d'Hell-Dudes kucken et net an do froen ech mech ëmmer, ween zum Däiwel kuckt dat hei? Schreift gär eppes, just bis op de Metzplay, deen ech ëmmer mellt. Hunn d'Leit keng ze dinn an hirem Liewen? Ech weess net. Mee jo. Mir sinn also hei wierklech erëm eng Geschäftschent, ass och net vill ze zielen neem ëmmer an dem Spill hei. Äh, du mëss deng Géigner fäerdeg a méi ass et net. Ähm, et bësse esou Geschicht vu Bomberman wäert ech nach bësse recherchéieren elo an der Zäit, mee och do nächste Part gëtt interessant, well nächste Part stierwen ech. Voilà. Dat do ass eng Katz, ech hu se net gären, dat hutt der lo grad gesinn. Ech kucke mol, em léiwer heirop ze goen, dann vläit wär dat eng méi clever, jop, eng vill, vill méi clever. Da mierkt der also, em gutt geschafft a lo mol ofwaarde bis hien och do trëppelt, fir dat mer do kënnen eng Bamscheleeën, déi awer och näischt wäert bréngen. Well et säi Schutzschild mécht. Alter, oh, dat do war, also dat do ass och ëmmer esou, beweist dat d'Spill och net grad ideal ass, wann s de et ze seriö hëls, well normalerweis hätt dat do net missen sollen treffen, bessere Gebrauch do. Sou, mir kucke lo hei, en Bommensteen, do ass jo de Bommefriesser, nennen ech e mol einfach, fir e gutt Morph hei nach ze kréien. Klengt Schwéngchen, Loftballonschwéngchen nennen se mer einfach. Domat hat mer der déi 13 gepackt. An Dir mierkt, et geet séier virun an ech denken, ech wäert et hikréien, fir alles nach an dräi weider Parts ze maachen, dat de Projet sechs Parts am Ganzen hätt. Dräi, véier, och erëm hei 10 Géigner an ze klatschen an jo, do muss ech eebe kritiséieren, e bëssen um Spill. Et ass mat der Zäit, d'Ofwiesslung ass awer méi ginn, fannen ech schued. Voilà, do mat der 10 mam Nékut hei och mol nakucke ginn. De Kräimer, jop de Kräimer och hat selwen Flous. Wei mer esou eriwwer goen op d'Patsch da missen och den Bommen hei emol op gin. Also den eenen explodéiert och, ech wees nach meng Läschke gesin hat, an et ass och wierklech bal zwee Méint hier wou ech et läscht opgeholl hun. Mee ech probéieren och eben Leit déi d'Bommen bei eis hun d'Spill eng Kéier esou ze weisen, och e bëssen ze schwätzen driwwer an wann dir soot dat wär net gudd, dir kënnt ëmmer an d'Kommentarer schreiwen, et ass wierklech. Fir Leit ze forcéieren Kommentarer ze schreiwen ass een hei am Land geet dat souwisou net. Déi däitsch Community kritt et hin, do schreiwen se wëll, do gi souguer Fans vun Youtuber déi maachen Analysen nach vun allem, do si mer elo net, do sëtzen elo jo mol dat een do muss mer elo sou kréien, badabumm. An dann hat mer elo d'Hallschent scho gepackt hei erëm, huet wierklech och vum Level, sou hei elo stoe bleiwen, da geet kabumm, dat ass eben den Trick mat deenen doten, dee geet jo Richtung Bommen. Dee frësst ze gären an da leet eng zweet donieft an an der Zäit, wou hien se frësst, gëtt e bestrooft, datt e giess huet. Méi ass et do net ze soen. Voilà, mir nemen elo déi Bomm, déi och méi wäit rausgeet bäi allem. Kann ech bëssen och hei schaffen, mee jo, ech hu mëttlerweil schon 8 Bommen, dat och och zimlech gutt One gëtt. Mir kucken elo hei nach rauszekommen, zack, zack, voilà, déi do wëlle mer net, kënne mer och scho futti maachen an dann denken ech, Hei mer alles gepackt an da geet et virun hei am 3 5. An ech muss och éierlech zouginn, ech selwer Bombeman, ech weess dat de gëtt, mee ech hat mer dat hei och fir de Release kaf, well ech gesot hunn, allez op, giff dem Spill awer eng Chance. Mee och esou fäerdeg. Also mir sinn elo no 3.5 hei och an hei gëtt elo eeben, mussen 4 där Einwohner retten. Mee och hei erem den Trick, fir d'éischt emol alles fräi schaffen an dann d'Leit siche goen. matzuelen am Dout an net selwer am Dout rennen. Voilà. Voilà, also das wirklich Level ass gut opgebaut. Mir gefällt auch de System, dass du musst Leute retten. An domadder och dann mol de Schalter ze fräi ze schalten. Ass gutt gemaach. Eng gutt Ofwiesslung a gleeft mer, et ginn nach aner salzeg Zeenen an deem Spill hei, déi der wäert déi nächst Zäit entdecken hei um Youtube Channel. Voilà, dat hat mer dann och erareecht. Mä kucke mol hei, eng Bëmchen ze leeën. Ah, dat war blöd. Ob dat nervt. Ja, bon. Wir gucken erst, wie hei nach. Na, der geht noch op, dat ass guer net gutt. Du mengst och do ass e Bommen, Dude, uewen. Ech muss dir och näischt wie lass gi fir op schwënner Gewann ze maachen. An d'Leit sichen ze goen. Mir gucken lo enke hei, well hei misst och voilà, den do ginn ech och nach sichen. Ëmmer wichteg, d'Saachen ze kontrolléieren, ob néierens eppes ass. An ech denken, mir maache lo, beginn eise Ruck. Mir ginn sichen. Muss nach do lo mol maachen. Voilà. Dat ass mir eng kniffleg Saach, dat do hat ech och nach ni wou ech selwer offline gespillt hunn. Dat do war knapp. So, allo hei oppasse mat der Voilà, dir mierkt, hei ass och e klenge Bug, dat ginn net richteg all dran, mee et geet awer. Wann do vill do säi Ronderëmlafen, déi spawnen jo ëmmer randomly, ass dat do eng Saach vun der Onméiglechkeet. Voilà, 3, 6, och rëm hei alles ze knuppen. An da kënnt nach 3, 7, 3, 8 an dann hu mer et wierklech och scho rëm duerch. Där dëske och, denken ech, zimmlech séier go, well de Bossfight ass och net schwéier.

Mol rem riwer goen am Platz si do 10 ze rappen wär net schlecht. Muss sinn eréiert ech hun net Motivatioun het do am Profi-Modus ze spillen oder sou. De Teil geet mir och masseg stört dass eben den Bomberman wëlls méi hunn. Sou, ech probéieren elo e puer Lach mam Neel ze kréien, voilà. Boah, mal die Tricke machen, so zurück zu gehen und alles mal einen auf sich machen. Voilà, und dann mal hier auch. Ah, und dann mal nicht abgepasst. Die Mega, also das ist so knifflig und nächstes Level werden wirklich auch sich, ähm, ich glaube, die Türen mal zurück machen. Entschëllegt, d'Stëmm ass geschwë bësse fort. Dir mierkt, et gëtt scho Richtung Hierscht an da gëtt ee scho komplett krank. Dat dierf awer Blödsinn. Voilà, maache mer deen do Trick. Muss een sech ee bësse mam Spill awer do befaassen, fir ze wëssen, wat ee muss maachen. Domadder hätte mer och dat hei ofgeschloss. Wat si mer? Mir si elo bei 12 Minutten. An och de Bossfight wäert séier vu beganne goen. Dräi Siewen, och hei elo 15 Géigneren an hei ass eben elo, du hues zwou Plattformen, wou s de am Normalfall giffs guer net hikommen. Voilà, elo hu mer der zwee Manéger erëm gemaach direkt den Ufank. Voilà, si bréngen och fir eis ëm déi rout, déi gesiddelt huet och eng Kéier. Voilà, an dann ass die Plattform geléist. Dat ass eben d'Schwieregkeet, dass d'Leit sech mussen d'Fro stellen, wéi zum Däiwel kann ech déi ëmbréngen? An méi ass et och net. Deemno ass elo hei och net méi vill ze maachen. Den do stirbt elo och. Dann hu mer schon 11 erreecht an äh, et geet méi séier wéi s de awer mengs. Oh shit, dat do war blöd. Voilà, dat war da gutt. Dat hu mer erëm alles gutt gemaach. Deen kommt och meng Knäpp ze iwwerraschen hei. Voilà, hei ass eben den Trick. Der muss die aner Richtung. Dajee stierfs de, jep, du stierfs och. An dann hei eben déi Doner just fräi maachen an dann geet et Richtung 3, 8. Net villes dozou bäizefüge giff ech soe, well zwou Plattformen déi elo nei waren an fir de Rescht gesitt der et jo.

Hei ass wierklech dann nach zum Ofschloss vun dem Level sou wierklech e gudden awer nach, well en ass ustrengend am Sënn vun du muss wierklech ferm oppasse wat s de mëss. D'Géigner respawnen nonstop. Also se hunn, d'Spill ass net schlecht, dat kann ech net soen. Et ass awer deelweis e gutt Stéck ze monoton, wéi der Titel elo gesitt. De Bombement deet d'Bomme, méi ass et net. An ech mengen ech hunn eng Theorie opgestallt, wann ech hei drop stoe bleiwen, da spawnt kee méi. Do kann och net de ganze Level do rondrëm stoen. Dat ass jo verständlech. Dat wär e bëssen aarmséileg, wann s de de Level packs by doing absolutely nothing. Voilà, deen hat mer och geschloen. Also wierklech, ech gesinn net vill Leit dom Moment spillen. Ech hat just deemools vill Live Games och gesinn, déi esou hir Spendenzeen haten an och um Gaming, um Gameland haten se et probéiert, mee do ass et net gaangen aus deenen Analog-Stick-Zeenen. Ah, dat do war schlecht. D'Spill geet einfach e bëssen ënner. Kann e méi mathale mat der Zäit, mee ech denken awer, et si vläicht méi eeler Leit, Ech kucke lo mol einfach sou ronderëm mech, schwätzen do keng perséinlech un, mee verschidde Youtuber hei am Land, déi jo e puer Joer méi um Bockel scho wéi ech, déi hunn vläit mam Spill bësse méi nach um Hutt wéi ech, well et vläit hir Zäit och war. Bomberman-Generatioun, Hust, Hust, Hust, oh nei Begrëff geléiert. Sou, dann nach deen hei Eck fräischalten. Dann misst ech kënne Geschwéier wasche fir d'Leit sichen ze goen. Ech maachen hei och nach fräi. An da géif ech soen, mir ginn eise Ruck a mir ginn de Sall sichen. Do ass gutt gaangen. Et dower och bësse méi eng kniffleg Saach. Elo ebe kucken dat se all rapassen. Voilà. An domadder huet de Midden dat gepackt. A mer ginn elo domadder kucken, wat dat fir e Monster ass.
If we access the central system from here, we should be able to free the people who are trapped in cyberspace.

I always doze off when people drone on.
Now you've done it!
Ja, mengt der wou wär e groussen Här de Phantombomber an da pennen em d'Leit an. Dat do erënnert mech bësse bei Videogames elo wann eise President heiansdo Versammlungen huet an no puer Minutte verschidde Leit scho schlofen wëll se einfach esou midd sinn wëll se de ganzen Dag geschafft hunn. D'Insider wësse Bescheed. Also de Bomber, Phantom Bomber, Dir wäert elo gesinn, oder vläit och net, wann ech méi séier mat em fäerdeg wier, deen huet elo och dat de Bomme ka verschwanne loossen. Ob mer elo dozou kommen, weess ech elo net, mee ass elo keng grousser Schwieregkeet. Fir d'éischt och hei erëm bësse fräiman an dann zum Ugrëff goen. Mee och seng Bomm huet bëssen a sech. An jo. Dee mécht och net sou vill, wéi dat gesitt. Et ass e bësse méi rouege Charakter. Bësse schued fannen, do wär vill méi dra gewiescht. Och bësse Vampir-méisseg hätte se kënnen abauen. Sou, elo hei mol oppassen an da géif ech soe geet et hei zur Last zur Attacke. Voilà. Do war net méi vill ze maachen. Der mierkt also, et ass net schwéier dat do. Den Arena-Boss gepackt an da geet elo an de leschte Fight. Dat och zimlech einfach ass, da gesitt ee lo geschwë wisou. Hien entwéckelt sech erëm hei. Misty Kate, bei der lescht Schlussel hunn mir geléist gehat, Toilette Recherche lescht. Autsch, ok. Also e bëssen hei Hochmut kommt vor dem Fall géif ech soen. Voilà, lo kucke mer, lo si mer dran. Et ass eeben hei eeben wéi am grousse Kino. Dann kann man dann einfach äh, ein bisschen konzentrieren, Madame. Voilà, also den nächsten muss die Feier Schatten tätschen, man könnte nicht so einen Kehr umrufen. Ja, das war schlecht. Well ech elo direkt eng erop goen. Si bëssen ze séier, dat ass wëll ech ëm anerwands grad do war ech méi lues ënnerwee an ech hunn elo de Problem am Boweman ech verléieren d'Kontroll iwwert de well en einfach ze schnell ass. D'Fro ass ob ze schnell fir d'Konsol ass oder ze schnell fir de Controller oder ze schnell fir meng Hänn ech weess et net. Voilà eng Run esou erof kommen. Voilà, da gi mer awer wahrscheinlich die lescht Phas. Dat gesäit och do Gedidelo gesinn ech schon eben so geblockt. Mat der do Attack. Shit, da kann ich näischt machen. Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen mit engem Level. Mit engem Leben. Voilà, mir kréien et hin an domadder knapp geschafft. Mir awer gepackt. Ob mer elo 3 Stern dofir kréie fir déi do Leeschtung, ech weess et net. Voilà, mir kréien se awer. Also e bësse Luckylor gewiescht, ech war mer do nach ferm eng siche gaang. Dat war et, de Planéit Brainwave wäert domadder ofgeschloss. Nees geet et da virun, hei elo nach eng kleng Schlussfrequenz. Merci fir d'Kucken a bis gläich op eng Kéier bei Super Bomberman a op der Nintendo Switch. Merci fir ären Interessi.